Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh, ürmetli din qardaşlarım! Bugünki Ramazan nasiatımız müslüman aqlarınıñ islâmiy olmağan nizamlar şaraitlerinde qorçalanması aqqında olacaq. Belli ki, bugün islâmiy idaresiniñ yoqluğında müslümanlarnıñ umumiy ve şahsiy aqları taptala. Bu sebepten müslümanlar arasında islâmiy olmağan devlet ve nizamlarda aq-uquqlarnıñ qorçalanması aqqında büyük bir munaqaşa ve muzakereler alıp barılmaqta. Bu meselede er türlü fikirler yürmektedir. Kimisi advokat tutmaqtan ya da makemege öz menfaatlarınıñ qorçalanmasından dinimizge köre elâl olsa da, vazgeçmek kerekligini ayta. Kimisi de öz aqlarını qorçalamaq adına er bir yol güzeldir, dep açıqtan-açıq aram sayılğan şeylerge çağıra. Meselâ, islâmiy olmağan devlette parlament saylavlarına qoşulmaq, birilerini saylamaq ve özüniñ saylanması kibi. Demek ki, bugünki künümizde yaşağan müslümanlarnıñ bu mevzuda şaşmalağanları içün bir aydınlıqqa ihtiyacımız bar. Bu aydınlıq da Quran ve Peyğamber Efendimiz salâllahu aleyhi ve sellemniñ sünnetine köre olacaqtır. Keliñiz, Peyğamberimizniñ, salâllahu aleyhi ve sellem, yaşayışına bir köz atayıq. Çünki Allahu Teala Quran-ı Kerimde şöyle buyurdı, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Leqad kâne lekum fî Rasûlillâhi usvetun hasene, Sizge Resûlullah'ta pek güzel bir örnek bardır. İbn Hişamnıñ Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşayışına bağışlanğan kitabınıñ birinci Abeşistan icreti qısmında şöyle aytıla, Allahnıñ Resulü sahabelerniñ ne kibi belâ ve azaplarğa oğrağanlarını körgeni vaqıt ve öz sahabelerini qorçalap olamağanını añlağanda, amma özü bu şeylerden Allah ve Ebu Talib emcesi tarafından qorçalanğan olsa da, dedi ki, Belki sizler Abeşistan topraqlarına ketersiñiz, andaki qıral zulüm ve zorbalıq etmekten uzaqtır. Allah bu belâlardan çıqış yolunı kösterecegi qadar anda oluñız. Añlaşıla ki, Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç muslimanlarnıñ malı, şerefi ve canlarınıñ qorçalanması içün tüşünip yürgen. Qureyş qabilesi kâfir, Abeşistan halqı da kâfir. Mekke darul küfr, Abeşistan da darul küfr. Olarnıñ ekisi de bir, demegen Peyğamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem. Aksine, Abeşistanıñ alından da, Abeşistan qıralınıñ adaletinden de haberi bar edi. Yani, İslâm devleti olmağan şaraitlerde bulunğan Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müslümanlarnıñ aqlarını qorçalama adına yollar qıdırğan ve rast kelgen fırsatlardan faydalanmağa tırışqan. Ayrıca, bu şu cümlege diqqatıñıznı çekmege isteyim, Özü bu belâ ve azaplardan Allah ve Ebu Talib emcesi tarafından qorçalanğan. Bilemiz ki, Abeşistan icretine daa çoq öz soy-sopı tarafından qorçalanmağan müslümanlar qoşuldı. Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü ve bazı sahabeler tuvğanlarınıñ imayesinde olğanlar. Bu al-vaziyet tap Medine icretine qadar devam etken. Bu imayeniñ temelinde şu eski ve caillik vaqtında peyda olğan qanun bar edi, Tulğanıñ aqlı olsa, yanında ol, aqsız olsa da, kene de yanında ol. Yani Peyğamberimiz salâllahu aleyhi ve sellem on üç yıl devamında caillik zamanında peyda olğan adetten, qaideden faydalanğan. Bunıñ yanında, Peyğamberimiz Taif yolculığından qaytqanda, Mekkege kirmek içün Mekkede yaşağan ayrı adamlardan imaye sorağan. Bunıñ aqqında kene de İbn Hişamnıñ kitabında Peyğamberniñ Taif yolculuğı qısmında şöyle añlatılğan, İbn İshaq dedi ki, Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mut'im ibn Ayriyadan imaye soradı. O da razı oldı. Mut'im ve tuvğanları qılıçlanıp caminiñ yanında keldiler ve Peğamberimiz sallallahu aleyh ve sellem şeerniñ içine, yani Mekkege aldılar. Peğamberimiz de Kâbeniñ etrafında tavaf etken soñ evine ketti. Köremiz ki, Mut'im Peğamberimiz sallallahu aleyh ve sellemni öz imayesine islâm dinimizden çıqmağan adetlerge köre aldı. Şu sırada İbn Hişamnıñ kitabında Peyğamber Efendimiz sallallahu aleyh ve sellemniñ cahillik vaqıtlarında peyda olğan hilfül fudul añlaşması aqqında böyle sözler zikir etile, Eger de meni İslâm dine kelgenden soñ kene böyle bir birlike çağırsa ediler, mıtlaqa barar edim. Yuqarıda ketirilgen misallerden eki neticege kelmege mümkün. Birinci netice, Peyğamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özüni ve müslümanlarnı Qureyşlilerniñ zulmünden qorçalamaq içün elinden kelgenini yaptı ve fırsatlarnı qaçırmadı. Ekinci netice, Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek dinimizge qarşı kelmegen fırsatlardan faydalana edi. Demek ki, müslümanlar İslâm dinine esaslanmağan yollarnı da qullana bileler, yeter ki, bu yollar aramğa alıp barmasın. Keliñiz, endi bütün bularnıñ bugünki künümizde nasıl yer tapacağını laf eteyik. Öz aqlarını qorçalamaq içün müslümanlar şunı yapa bile, bir, dinimizniñ buyurğan aqlarını talap etmek içün müslümanlar teşkilât, cemiyet ve dernekler qura bile. Eki, müslümanlar çeşit türlü teşkilât ve idare organlarına muracaat, şikâyet ve talaplarına yaza bileler. Üç, makeme, tintüv, apis ve bunıñ kibi allarda iştirak ete bileler. Dört, bundan evel sayğan maddelerdeki aqlarını yerine ketirmek içün advokat ve uquqçılarnı tuta bileler ve atta müslüman özü advokat ala bile. Dört maddeni sayıp çıqtıq. Lâkin bu maddelerni yerine ketirgende şeriat qanunlarınıñ tışına çıqmamaq kerek. Şu şeyler aram dep sayıla. Bir, dinimizge köre aram, yasaq etilgen şeylerge başqalarnı çağırmaq. Eki, aram sayılğan şeyge barıp qoşulmaq. Üç, dinimizniñ aram etken şeylerni talap etmek. Vaqtımıznıñ tarlığı sebebinden er bir maddege konkret misal ketirmege çaremiz yoqtır. Bugün laf etkenlerimizni yalıñız mevzuğa kiriş dep saymağa mümkün. Lâkin diqqat etmelimiz ki, aqlarnıñ qorçalanması dinimizniñ emir ve yasaqlarınen sıñırlanğandır. Keliñiz, müslümanlarnıñ Abeşistannıñ başlığı olğan Necaşige bergen cevaplarını hatırlatayıq. Amr ibnül As Necaşinen müslümanlarnıñ arasını qozğutmaq içün müslümanlardan Meryem oğlu İsa aqqında sorasaçı, dep aytqan. Cafer ibn Abu Talibniñ bu sualge bergen cevabı köstere ki, cevapnıñ neticesi ne olsa olsun, aqiqatnı aytmaq ve dinge sadıq qalmaq eñ müim şeydir. Cafer dedi ki, biz İsa aqqında Peyğamberimiz Muhammad bizge ne ketirgen olsa, onı aytacaqmız. Peyğamberimiz dedi ki, İsa Allahnıñ qulu, elçisi, ruhu ve bakire Meryemge bergen sözüdir. Ürmetli din qardaşlarım, müslümanlarnıñ aqlarını qorçalanmasında tek qattı turuşımız ve dinimizniñ buyruqlarına uymamız Allahnıñ yardımı ve ğalebesiniñ garantiyası ola bile. Keliñiz, musulmanlarnı qorçalağan Cafer kibi biz de Allahnıñ yardımına nail olayıq. Kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzere. Esselâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuh.